Waraanni Jalaaluddiin Muhammad ibn Khwarizim Shah isaan durfamu yeroo lama guutuu Tattaar irratti injifannoo argamsiisee Jinkiis Khaan injifannoo irra galmooyte kanaan hedduu aaree dallanee waraanuma waraana kiyya hoggu lama injifatte kana ijaain arkuu qaba je'ee ifumaaf waraana isaa irratti hogganaa ta'ee waraana isaa kana fudhatee deeme jennee turre garuu yeroo kanatti waraana muslimtotaa keessatti wal qoqoodinsi adda addaa mudatee Humni isaanii dadhabee waraanni gariis keessaafuu ka Seefuddiin Bagraaqiin hogganamu waraanni kuma soddomaan lakkaawamu isaan keessaa bahee jira. Kanumaafuu waraanni Muslimtootaa Jalaaluddiiniin hogganamu kun yeroo ammaa humni isaa dadhabee jira. Lakkofsi isaatis xiqqaatee jira. Jinkiis Khaaniis itti dhufuu oduu isaanii kana dhagahee jira. Jalaaluddiin Muhammad ibn Khwaarizim Shaah yeroo kana rakkatee hedduu dhiphatee rakkatee jira. Kanaafuu maal murteesse? Akka abbaa isatti inninis dheeysuu ofirraa filate. Silattuu waraanni inni qabu waraana xiqqoo waraana Jinkiis Kaan guddaa kuma dhibbaatamaan lakkaa'amu inni fidatee dhufu wajjin gonkumaa isa dura dhaabbatee isa wajji falmatee isa wajji wal mormuu hin danda'u. Waraanni inni qabu lakkoofsaan xiqqoo waan taateef kanumaafi deemuu

daangaa Paakistaanii fi Hind addaan eegu ture. Daangaa biyya lamaan kanaati yeroo sanitti. Waraanni Jingiis Khaaniin durfamuus wa asarraa yalqaahu. Jalaaluddiin Muhammad ibn Khwaarzim Shaa kana qunnamu malee je'ee Jinkiis Khaan muratee kutatee lafaa ka'ee jira. Akkasuma hoggu Jalaaluddiin biyya takka irraa gama biyya takkaa biyya takka irraa gama biyya takkaa hoggu inni godaanee dheeysu akkasumatti Jinkiis Khaanis faana isaa dhawaa jala deemaa ture. Yeroo kana Jalaaluddiin Muhammad ibn Khwarizim Shaa kun hogguu laga Sindi kana dhaqu fuuji'a. Bi'adami wujuudi sufun. Dooniin markabni jiraachuu dhabuu isaatiif hedduu ajaa'iba jete hedduu dinqisiifate. Dooniin isa kana moggaa kanarraa gama moggaa kaan isa ceesiftu gonkumaa hin turre. Duuba yeroo kana dooniin akka isaaf dhuftu

itti dhufe yeroo kana jalaaluddiin muhammad ibnu khaarijim shaa hedduu rakkatee dhiphate duubaan laga sindiitu jira laga guddaadha fuulduraan jeeshii waraana guddaa kuma dhibbaatamaan lakkaa'amu ka jinkiis kaaniin hoogganamuutu jira yeroo kana wallaluurraa waraana wali banuurraa hafiinsi hin jiru ture yeroo kana gareen lachuu ta jinkiis kaaniin durfamuus ka jalaaluddiin muhammad ibnu khaarijim shaahiin durfamuus bikka kanarratti wal qunnaman. Lola hadhaawaa fi suukanneessaa ta'e guyyaa sadii guutuuf gaggeessaa turan. Yeroo kana muslimtoota irraayis gama ummata Moogol Tattaar kana irraayis lakkoofsi hedduun namoonni hedduun du'an namoonni hedduun madaawan. Guyyaa afuraffaa irratti gareen lachuu hafuura baafachuudhaaf du'aa isaanii awwaallachuudhaaf akkasumatti nama isaanirraa madaawe dawaa godhuudhaaf jecha addaan bahan. boqonnaa walii kanan jechuu guyyaa afurfaa kana irratti yeroo kana akkuma yaadattan Jalaaluddin Muhammad ibn Khwarizm Shah dooniin akka isaaf dhuftu ergatee ture. Carraa kana fayyadamuudhaan guyyaa afuraffaa irratti dooniin isaaf dhufte. Yeroo kana osoo waa takka illee hin yaadin daftuma sanitti Jalaaluddin Muhammad ibn Khwarizm Shah murteesse maal murteesse doonii isaa yaabbatee gama biyya Hinditti godaanuu murteesse. Akkasuma doonii yaabbatee laga Sind qaxxaamuree biyya Hindii seene. Biyyi Afgaanistaan tun hoogganaa tokko malee eegumsa waraanaa tokko malee lafatti haftee jirti. Jinkiis Khaan guyyaa afuraffaa guyyaa shanaffaa hagguu deebi'u Jalaaluddiin Muhammad ibn Khwarizm Shah biyya dhiisee dheeysee diinaaf dhiisee biraa kutee jira. Jinkiis Khaanis carraa kanitti fayyadamuudhaan biyya Afgaanistaan guutumaan guututti to'annoo isaa jala oolchuu danda'ee jira. Garuu biyya Gaznaa jedhamtu keessattuu aara guddaa fi dallansuu guddaa irraa qaba. Maaliif jiraattota naannawa kanaatti kan yeroo lama isa injifachuu danda'an. Kanaafuu kallattumaan gama biyya Gaznaa jedhamtu tana dhaqee gochuma isaa baramaa fi suukanneessaa ta'e san uummata magaalaa Gaznaa kana gubbatti raawwate. Bal inumaa adabbii isaanii dachaa godheef. Maaliif jara kana aara waan irraa qabuuf jechuudha. akkanuma bara 617tti akka lakkoofsa hijiratti Afgaanistaan if jala deebisee hoogganuu danda'ee jira. Jinkiis kan yeroo ammatti xarafa Chaayinaatirraa kaasee hanga daangaa Iraaqitti biyyoota akka Uzbaakistaan, Turkumaanistaan, Paakistaan, Kaazaakistaan, Azerbiijaan, Armeeniyaa, Joorjiyaa biyyoota jaaman kana hooggansa isaa jala deeffatee jira. Waggaa tokko keessatti jechuudha. Bara hijiraa 617 irratti biyyoota lafa hangana bal'atu kana if jala deebisuu danda'ee jira. Yeroo kana barri hijiraa 618 seene. Yeroo kanarratti biyya Tabriiz jedhamtu kana dura seenaa ishii dubbannee turre bulchaan biyya sanii namni Ozbeek jedhamu akka biyya isaanii hin seenneef kennaalee adda addaa kannee akka isaan irra dabraniif godhee ture. Garuu yeroo ammaa kana Biitii takkittiin naannoo sanitti hin weeraramin Tabriiz tana turte. Tabriiz tana kanumaafuu Tattaariis qabeenya isaanii saamee isaan kana gabroonfachuu fadhii waan qabuuf gama biyya Tabriiz tana imala godhuu yaade. Garuu yeroo ammaa kanatti bulchaan biyya Tabriiz tana Oozbeek hin turre. Oozbeek deemee jira. Nama Shamsuddiin Axxaqraa'ii jedhamu ture.

isaan barsiise maal ilmi namaa namni tokko guyyaa isaaf qabameef duratti akka hin duune itti hime akkasuma jeenummaan umrii nama akka hin gabaabsine looyinummaanis umrii nama akka hin dheereessine takka takkaan itti himee isaan kana barsiise duba yeroo kana hawaasni biyyattii mootummaa akkanaa kan arkachuu isaaniitiif hedduu gammadanii jihaadaaf qophaa'an qophii isaanii eegalanii qophii isaanii xumuran yeroo kanatti

Akka Tabariis kanatti biyyoonni hundinuu tokko ta'anii tokkummaa isaanii jabeessanii diina ofirraa faccisuudhaaf lafaa ka'an mastataa tattaaru walaa gayruhum an yaxa'u biaqdaamihim najisa ala araadii ilmuslimiin. Silaa tattaarii miti diinoonni biraatu biyyoota muslimaa kana dhufanii gabroonfachuu if jala deebisuu miti dhufanii silaa miilaan keessa ejjechuu hin danda'an ture. Bar ummanni muslimaa biyyoota hangana bal'atu bar Waggooti hedduudhaaf ka isaan eegaa if jalatti hoggansaan adliidhaan walqixxummaadhaan haqqummaadhaan bulchaa turan bar laa bikasrati alcaadaat heddummina qabaataniiti miti bar walaa bilattifaaqiyyaati walmucaahadaat diinaa wajjin bar waliigaltee walii mallatteessanii isin irratti hin duulu nurratti hin duulinaa ja'anii kadhaadhaanii miti wanni isaan biyyoota hangana bal'attu waggoota dheeraadhaaf isaan bulchaa harka isaanii jala deeffachaa turaniif maaliin duuba bijihaadin saadiq jihaada dhugaatiini waquluubin xaahiratin muklisa qalbii dhugaatiin qalbii rabbiif jettee duultuun qalbii duniyaaf yookaan maallaqaaf yookaan boojuuf osoo hin ta'in qalbii rabbiif jecha jihaada gootuuni isaan biyyoota hangana jedhamu of jala deebisanii habulchuu danda'an jechuudha. Yeroo ammaa kana biyyoonni musliimaa hedduun harka isaanii jalaa bahan Maaliif baate yoo jenneen waa lamaan kanaatu hanqate. Jihaada dhugaatii fi qalbii qulqulluu Rabbiif je'e waa dalaguutu dhabame. Lamaan kun gaafa dhabame namuu faayidaa mataa isaatiif waan jihaada godhuuf yookaayis sodaaf jecha amantii isaatirraa deebisuuf fadhii fi gootummaa akkasii waan hin qabneef laaftumatti weerara diinaa jalatti kufuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti uummanni Tattaar kun biyyoota Musliimaa hunda gabroonfatanii daangaa Iraaq gahanii jiran. Iraaq seenuudhaaf waa takka wanni isaaniif hafe hin jiru. Garuu bara hijiraa 620 irratti naannawa Iraan kana gadhiisanii gama Khuraasaan deebi'an. Carraa kanatti fayyadamuudhaan ilmi Muhammad ibn Khwarizim Shaah Kabiraa namni Ghiyaas Addiin jaamu tokko lafaa ka'e naannawa kanatti naannawa kaaba Iraanitti naannoo magaalaa Asbahaanii fi Rayyi jaamu irratti Waraana isaa walitti qabatee naannawa kana hooggansaa jala deebise. Kanaan Tattaarii fi Bagdaad khilaafaa Abbaasii jidduutti dallawa ta'ee jira jechuudha. Kanumaafuu osoo Tattaar dhufee duula Iraaq ittiin bana khaliifaa Abbaasiyyaatiin diigajee osoo yaade dura wanni inni qunnamu Ghiyaataddiin kana jechuudha. Naannawa Asbahaanii fi Rayi jaamu kana diigee dabru malee Iraaq seenuu hin danda'amu. Kanumaafuu silaa Khaliifaan Abbaasii yeroo san ture Naasir Lidiinillah namni jedhamu silaa Ghiyaasuddiin kana gargaaruu qaba. Waldhabdee duraan dawlaa Khawaarizimiyyaa isaan wajjin lola qabuu fi waldhabdee isaan hojii jiru kana silaa dagatee isa, isa gargaaruu qaba. Isaa wajji ta'ee naannawa kana cimsuu miila isaa akka gadhaabuu danda'uuf isa gargaaruu qaba. Garuu Naasir Lidiinillah akkana hin goone. Akkana hin goone waldhabdee Isaan dur abbaa isaati wajjin qaban san hin daganne kanumaafuu hijaa irraa bahuu barbaade. Hijaa irraa bahuu barbaade. Silaa silaa tokko ta'uu qaban li'annahum yuwaajihuuna aduwwan mushtarakan dakhman. Maaliif diina guddaa isaan lachuuf komante diina ta'e waan qabaniif silaa dura tattaa irratti duulanii wal tahanii tokko tahanii dura silaa tattaa irra duulanii eeganaa Walitti deebi'anii silaa ifittis duula banan humaa rakkoo hin qabu ture. Garuu osoo diinni ablee isaa qaratee seeyfii isaa qopheeffatee taa'ee isaan eeggatu jiru isaan asii walitti deebi'anii duubaan shira walirra xaxuu eegalan. Kanaan Naasir Lidiin illaa yeroo kana maal godhe xaliyaa barreesse. Eenyuuf barreessa? Xaliyaa kana eenyuuf barreessa? Igaana Xaa'isii nama jedhamu tokko ture. Iqaan Axxaa'isiin kun waraana Ghiyaataddiin keessatti hoogganaa waraanaa ture. Iqaan Axxaa'isiin kun akkasumatti Ghiyaataddiin kana wajjinis firummaa ni qaba. Eessuma isaati. Obboleessa haadha Ghiyaataddiin kanaati. Duuba Naasir Lidiin illaa maal jee barreesseef xalayaa naas si gargaara naannoo kanarratti Ghiyaataddiin ifirraa fonqolchi ati mootii tahi gargaarsa waan hunda waan ati barbaaddu hundaan si cinaa jira jee itti barreesse. Fa'oo hojiba bilfikra Dhigaan Axxaa'isiin kunis hogguu xalayaa dubbisu yaadni Naasir Lidiinillah Khaliifaan Abbaasii isaa barreesse kun isaaf tahe. Isa hawwisiise jechuu naannoo kanarratti mootii tahuun gama waraana isaa deemee waraana isaa kana gama ifii assiifachuu eegale. Naatu booda inqilaaba goonee naannawa kana bulchuu deemna na gargaaraa waan jedhu waraana isaatiif yaamicha dhiheesseef. Waraanni isaatis haya je'ee isa qeebale. Walammaa qawiyat shawkatuhu wakathura atbaacuhu aclana al-inqilaaba walcsiyaana alaa ghiyaat addiin. Yeruma kana humni isaa jabaannaan waraana hedduu arkannaan ghiyaat addiin irratti itti garagalee waraana irra bane. Yeroo kana gareen muslimaa lachuu wal qunnamte.

moohamee firraa godaanee dheeyse. Kanaan Ghiyaas ad-Diin naannawa kanarratti hooggansa isaa itti fufuu jalqabe. Garuu wanni asirraa hubannu Naasir Lidiinillaa kun nama hubannoo siyaasaa gadi fageenya akka hin qabne laalla jechuu. Akkasumatti mu'arrikhtoonni sifa isaatirraa hoggu dubbatan kaana rajulan zaaliman mustabiddan Naasilidiinillah kun nama mootummaa zaalimaa fi mootummaa qabeenya ummataa saamu ture jaan. Inuma zamana isaa keessatti intashara alfasaad. Fasaadni biyya keessatti babal'atee wartafa'atil as'aar akkasumatti gatiin meeshaa gatiin nyaata jireenyi hedduu qaalawee ture. Haala kanaan biyya isaa Khaliifaa Abbaasiyyaa naannoo Iraaq kana bulchaa ture. Mee Sagantaa kiyya guyyaa har'aan tanaa taatee ajaa'ibaa hijiraarraa bara 620 irratti ta'e tokkoon haa goolabu. Taatee kana hadicha seenaa guddicha Ibn Athiir al-Jazariitu kitaaba isaa Al-Kaamilu fi Taariikh keessatti nuu gabaasa. Inumaa taayitila taatee kanaa maal jee dubbate? Haaditha gariibaa jee moggaase. Taatee ajaa'ibaa tokko jee moggaase. Taateen kun maal yoo jennee mee wajji halaallu wanni ta'e. Hijiraarraa bara 620tti biyya Iiraan keessatti naannoo mootummaa kurji jedhamu tokko ture. Naannoo kurji jedhamu. Naannoon kurji jedhamu kun yeroo sanitti dubartii takkaatu naannoo kana mootii irratti ta'ee bulchaa ture. Duuba akkuma beekamutti haalli yeroo san jiru naannoo san oowwa tokko jira. Waraana jira. Kanumaafuu dubartiin hoogganuu hin dandeessu jedhanii warroonni manguddoonni naannoo san jiran waan kana yaadan. Ba'aa kana isiin ba'attee nu tarkaanfachiisuu hin dandeessu jedhanii waan yaadaniif yaada tokko mootittii tanaaf dhiheessan. Maal jedhaniini mee nama dhiiraa tokkotti herumiiti kan si gargaaru ka akkaataa hooggansa biyyaa keessatti ka waraanas dhaqee hoogganu ka dirree waraanaatti dhaqee lolu nama akkasii tokko jaarsa akkasii barbaaddadhu jedhaniiti isitti himan. Isiinis yaada gaariidha yaada qeebalamuu qabu itti yaada kana qeebalte garuu araadat an tatazawwaja min beeyti mulkin wa sharaf garuu wanni isiin barbaadde mana hooggansaa mana mootootaatii fi akkasumatti mana nama sanyii qabu mana nama kabajaa qabu mana akkasiitirra jaarsa fuudhuu heerumuu barbaadde jechuudha. Garuu mootummaa kurjitaana keessa hogguu barbaaddu nama isii madaalu ni dhabde. Gosti mootoota yookaan gosti kabajaa qabdu akka isitti hin jiru barbaaddee dhabde naannawa kurji kana keessatti yeroo kana oduu tana eenyu dhagaha nama ghiyaata diin xoqrool shaah bin qalji arsalaan nama jaamu tokko dhagaha namni ghiyaata diin jaamu kun bulchitoota saljuuqiyyaa keessaa nama tokko naannoo anaadool jaamu bulchaa ture naannoo anaadooltuun naannoo turkiyaan yeroo ammaa irratti ijaaramte duuba hoggantoonni yeroo san naannoo san bulchaa turan salaajiqa yookaan saljuuqa jedhamuun beekaman hogganaa naannoo anaadool turkiyaa sanii ture duuba yeroo kana yaada kana dhaga'e xalayaa barreessee qaallittii mootittii kurjitanatti erge maali maal jedhanii xalayaan maal jetti ilmi kiyya si fuudhuu ni danda'a sanyii mootii irraahi sanyii kabajaa qabdurraahi jee isitti hime yeroo kana isiinis maal jettee deebisteefi xalayaa lakkii nuti muslimni dhufee nurratti mootii hin tahu jettee deebisteef. Yeroo kana Ghiyaas Addiin maal yaade? Maal jee xalayaa deebiseef ibnii yatanassar wa yatazawwaj jee deebiseef. Ilmi kiyya amantii kiristaanummaa ni qabata siis ni fuudhaa jee deebiseef. Subhaanallah. Yeroo kana inni amantii keenya qabannaan ammaali irra kaayadheettee Isinis deebisaa deebisteef yeroo kana Ghiyaas Addiinis ilma isaa guddicha mootittii biyya Kurji tanaa wajjin amantii isaa gama Nasaara jijjiiree kiristaanummaa qeebalee wal fuudhan. Linaraa keefa yakuunu man baaca diinahu biduniyaa. Dhumti namni diin isaa duniyaa dhumtuudhaaf je'ee hooggansa deemuuf je'ee gurgure dhumti isaa maal akka fakkaatu mee wajji haa laallu. Duuba guyyaa tokko Mootittiin tun isii gabricha isiitii wajjiin gocha hin taane raawwattu ilmi Giyaataddiin kun mootittii tana arka. Yeroo kana Giyaataddiin aaree dallanee gocha akkanaa kana dhaabdu dhaabi lammada ittiin deebi'in je'ee akeekachiise. Isiinis maal jetteen? imma an tarda bihaadha wa illaa falaa tabqa jetteen yookaa gochaan ani itti jiru kana jaalattee adabattee jiraachuu yookaa immoo as jiraachuu dhabuu biyyatiyya gadhiistee bahuu jettee isaaf deebiste xiqqeenya hangana ga'u kana ilmi giyaataddiin qeebaloo hin barbaanne fudhachuu hin barbaanne kanumaafuu laa abadan xiqqeenya akkanaa kana hin fudhadhu

Kunoo, booddeen namaa diin isaa duniyaa dhumtuudhaaf je'ee jijjiire booddeen isaa kana fakkaata. Duniyattis hin milkooyne, aakhirattis milkaawuuf hin taa'u jechu'u. Inshaa Allaah. Sagantaa keenya waan seenaa kanarra hafe kutaa dhuftuttiin qabadhee isiniif dhihaadha. Hangasittuu, As'ada Allaahu sabaahakum wal masaa.